Merci, Här President. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, gëschter hu mer dann déi éischt Ried zur Lag vun der Natioun vun der neier Regierung héieren. Et waren e puer nei Annoncen derbäi, virun allem a punkto Logement an Ëmweltsubventiounen. Mee, an dat muss ee fir d'éischt soen, gefillt d'Hallschent Vun deem, wat de Premier gëschter op dëser Plaz gesot huet, stung schonn am Regierungsaccord, huet e schonn an der Regierungserklärung erzielt oder am Budget, dee mer och schonn heibanne long et large diskutéiert hunn. Beispill, Weiderhin ee Prozent Entwécklungshëllef. Jo, dat ass gutt. Mee dat hutt Der souwisou scho fir déi nächst fënnef Joer versprach. An Dir hutt et am Budget dëst Joer als Gesetz gestëmmt. Wëllt Der dat also elo all Joer erëm am État de la Nation widderhuelen, sou nom Motto, Wat ech et méi oft soen, wat et besser gëtt, oder hoffe mer op wundersame Geldvermehrung? Ech verstinn et net, well ech hat wierklech d'Gefill, beim État de la Nation sollt ee sech net, op Saache fokusséieren, déi e schonn dräi Mol gesot huet, mee op nei Mesurë respektiv op den Zoustand, den Etat vun eisem Land. Dat ass dat, wat d'Leit interesséiert an net dat répétéiert ze kréien, wat se scho wëssen. Mir Piraten wëllen dann am Ufank awer op eng Rei Mesuren agoen, déi mer positiv fannen. Mir fannen et gutt, datt et un der administrativer Vereinfachung, datt do weider dru geschafft soll ginn, dat ass batter néideg, esouwuel beim Thema Logement wéi och bei der Aarmutsbekämpfung. Projeten, déi elo ugekënnegt gi sinn, wéi een nationaalt Bautereglement fir 2025, wou et nach ganz, ganz vill Froe ginn, hu mir Piraten scho laang gefuerdert, datt d'Biergerinnen an d'Bierger elo net méi de Staat mussen, deem net méi mussen Dokumenter schécken, déi dee souwisou scho laang huet. Jo, dat ass nëmme richteg. Mee da probéiert mol heiansdo dem Staat Dokumenter ze schécken. Dat kann esou wäit goen, datt ee vun der Steierverwaltung E-Maile kritt, op déi een da probéiert ze äntwerten. An da kritt een eng automatiséiert Äntwert zeréck vun der Steierverwaltung, datt dee betraffenen Agent guer net d'Recht huet, fir eng E-Mail ze kréien. 't soll een sech dach wann ech giff direkt un de Steierbüro wenden. Souvill zum Thema administrativ Vereinfachung, mee vläit mécht dat är Tâche méi einfach, léif Regierungsmemberen, vläit mécht dat d'Tâche vun deene sougenanntene low hanging fruits méi einfach, fir déi séier kënnen ze plécken a séier tangibel Resultater fir d'Biergerinnen an d'Bierger ze schafen. Mir Piraten hu schonn oft gesot, datt de Staat op de Käschte vun de Leit Geld spuert, wann een Hëllefen aféiert, mee d'Leit net oder net genuch driwwer informéiert an hinnen och bei der Ufro net zur Säit steet. Datt hei elo seriö soll dru geschafft ginn, dat kann een nëmme begréissen. Et ass héich Zäit, och méi preventiv Gesondheetsvirsuergung ze maachen, zum Beispill bei de Kanner. Dat ass Gutt. A mir begréissen et. An, léif Kolleeginnen a Kolleegen, Här President, erlaabt mer, et muss ee jo och soen, bei deene Saachen, déi gutt sinn, an dozou gehéiert sécherlech och, datt PV-Anlagen a kleng Wandrieder solle jee no Resultater vun enger Etüd Dann bei an iwwert d'Autobunne kommen, och dat eng Fuerderung vun de Piraten, déi scho méi laang hei ass, wou eng ganz Rëtsch Question-parlementairen un déi lescht Regierung goungen an ëmmer erëm negativ beäntwert goufen. Dofir sinn ech frou, datt an deem Dossier och eng gewësse Beweegung no vir kënnt. A bei den ugekënnegte Mesuren si mer dann och frou, datt d'Regierung de Leit elo endlech en Deel vun den ze vill bezuelte Steieren duerch eng weider Upassung vun der Steiertabell zeréckgëtt. Och begréisse mer, datt d'Leit an den Altersheemer alt weider virun de Präisexplosioune geschützt solle ginn. An dat, wat mer scho virun e puer Joer, nämlech 2022, bei der Ried zur Lag vun der Natioun vum Premier Bëttel gefuerdert hunn, Kënnt dann och elo zum éischte Januar 2025 nämlech eng Upassung vum Steierkredit fir Allengerzéiend. Dëst sinn eng Rei vun de Mesuren, déi mir Pirate wäerte matdroen. Mee et ginn natierlech och Saachen, déi mer net esou gutt kënnen heeschen. An do kommen ech e bëssen op de Fuedem, dee sech duerch d'Deklaratioun zur Lag vun der Natioun vum Premier awer duerchgezunn huet. Här President, et zitt sech an den Aen vun eis Piraten e Fuedem duerch dës Ried zur Lag vun der Natioun. D'Leit ginn informéiert iwwer eng Pensiounsreform, d'Leit ginn informéiert iwwer d'Logementsaiden, d'Leit ginn informéiert, iwwert en nationalen Aarmutsbekämpfungsplang. Mee matentscheeden, dat kënnen se net. Dat ass eppes anescht. Et gëtt zum Beispill kee Biergerrot opgestallt, dee bei der Pensiounsreform, déi dës Regierung wëll maachen, soll matschaffen an eegen Iddie soll mat abréngen. Mee maacht Iech keng Suergen, léif Regierung, Dir hutt déi vollsten Ënnerstëtzung vun der fréierer Rentengerechtegkeetspartei, déi gëschter op der Tëlee gesot huet, si wären absolut dofir, datt ee mol bei de Renten eppes misst maachen. Also, ech kann Iech soen, déi aner Oppositiounsparteien, deenen ass de Kënn erofgefall. Dat hätte mer eis net erwaart. An esou Ginn dann, dann hutt Der vläit, Madame Deprez, déi éischt Gäscht scho fir Är Table ronde, déi Der organiséiert, wou Dir jo alleng entscheet, ween Der invitéiert. A wann ech haut schonn an der Press liesen, datt eng grouss Gewerkschaft der Meenung ass, datt déi Jonk jo awer näischt mat der Rentendiskussioun sollen ze dinn hunn, da kann ech nëmmen de Kapp rëselen. Et sinn nämlech genau déi, déi herno mat den Entscheedunge vun haut musse liewen. An och dofir hoffen ech, an dat ass mäin Appell dann un d'Regierung, datt se eebe grad op deen Appell net aginn a weiderhin déi Jonk wäerte participéiere loossen, mee just Table-ronten, Diskussiounsowenter, wou d'Ministesch decidéiert, wat d'Thema, wat d'Froen, jo, a wien d'Invitéë sinn. Dat geet eis net duer. Dat ass keng reell Matbestëmmung an den Debat ass vu vireran kënschtlech a Grenze gesat. Et ass e Matbestëmmungsmärchen. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, et gëtt d'Leit net matdecidéiere gelooss. gëtt se och net matdecidéiere gelooss, wéi mir an der Logementskris solle virgoen. Gewerkschaftsvertriederinnen a vertrieder, déi jo awer eng grouss Unzuel un Aarbechterinnen hei am Land vertrieden, waren ufanks des Joers zum Beispill net fir de Logementsdësch invitéiert. Se sinn zum Schluss informéiert ginn. Mir sou net dierfte mat decidéieren, geschweige denn diskutéieren. Et huet geheescht, datt d'Theme vum Logementsdësch net hire Sujet wären. Dobäi sot de Premier gëschter selwer, datt de Logementsproblem déi gréisste Suerg vu ville vun eise Matbiergerinnen a Matbierger ass. Direkt am Saz dono geet en dann op d'Aarbechter an d'Aarbechterinnen am Secteur an. Et ass also och hire Sujet. Et geet net duer, d'Vertrieder vun de Biergerinnen a Bierger dono schwätzen ze loossen, wa schonn alles decidéiert ass. Huet sech d'Regierung nämlech bei hirem Zéng-Punkte-Plang gefrot, wat d'Biergerinnen an d'Bierger wëllen? Oder just, wat de Secteur wëll? Wëllen d'Leit, datt d'Enteegnungen duerch en Terraintausch solle méi einfach ginn? Wëllen d'Leit, datt abordabel Wunnengen elo solle méi kleng gebaut ginn? Wéi fannen d'Leit dat, datt d'Regierung hei de Promoteure weider Kaddoe mécht? Wat géifen d'Biergerinnen an d'Bierger zum Beispill vun der Idee vum Mietkauf halen, déi mer scho säit Jore proposéieren? Déi Mesuren, déi d'Regierung bis elo hei proposéiert huet, déi begréisse mer an deem Sënn, datt mer frou sinn, datt hei séier eppes proposéiert gouf. Et sinn och verschidde gutt Mesuren derbäi, verstitt mech net falsch, déi mer och kënne matdroen au cas par cas. wann d'Texter da bis an d'Chamber kommen a mer Zäit hunn, se am Fong ze analyséieren. An ech hat dat och schonn am Ufank gesot, mee d'Wunnengspolitik vun der Regierung ass awer net ausräichend, wann ee kuckt, wéi vill Geld mer investéieren a wéi vill herno wierklech bei d'Leit ukënnt. Déi meescht vun den haut ugekënnegte Mesurë hëllefen net direkt den Éischtkeefer oder der mëttelstännegger Famill, mee de Multiproprietären, respektiv de groussen Investisseuren. D'CSV-DP steet net fir eng Demokratiséierung vum Logement, mee fir e Bäibehale vun de Besëtzverhältnisser. Här bleift Här a Max bleift Max. Mir Piraten si fir eng nei, jo eng aner Logementspolitik, eng déi dofir suergt, datt déi Leit déi hei am Land sinn a schaffen, och kënnen hei am Land wunnen. D'Pirate sti fir eng Logementspolitik déi net nëmmen deenen hëlleft déi eppes kafe wëllen, mee och deenen déi loune mussen. Fir eis Piraten muss dofir an der Locatioun gehollef ginn, fir datt d'Loyeren net weider konstant an d'Lut schéissen. Bei all deene Mesuren, déi d'Regierung bis elo a punkto ugekënnegt huet, gi mir Piraten d'Gefill net lass, datt hei haaptsächlech eppes fir d'Promoteure gemaach gouf, fir d'Leit mat honnerte Wunnengen. Well mer dat Gefill hunn an et net lass ginn a mer awer ganz gäre Fakte géife wëssen, Här President, hunn ech Iech eng Motioun matbruecht, déi no méi Statistike freet, enger Evaluatioun vun de Mesuren no engem respektiv no dräi Joer, fir esou erauszefannen, ween déi wierklech Beneficiairen dovunner waren, esou datt mer eben net op Bauchgefill musse goen, mee datt mer kënnen op haart Zuelen eis beruffen. Här President, mee nom Liese vum Zéng-Punkte-Plang schéngt et, wéi wann d'Iessen deemools beim grousse Bauhär kuerz virun de Wahle sech fir de Bauhär dach déck bezuelt gemaach hätt. Well den Zéng-Punkte-Plang, léif Kolleeginnen a Kolleegen, deen hätt kéinten op enger Zervéit entstane sinn deen Owend op enger Zervéit zu Monnerech am Restaurant ronderëm e Patt Wäin, wou 10 Punkte vum Bausecteur, der neier Regierung, der zukünfteger, deemools nach zukünfteger Regierung, op der Zervéit an d'Hausaufgabebichelchen diktéiert goufen. An d'Regierung huet geliwwert, si setzt déi 10 Punkte vun där Zervéit vun deem Owend haut ëm. Jo. De Premier Luc Frieden ass net de CEO vu Lëtzebuerg. Et ass den Handlanger vun deenen, déi sech déi lescht Joerzéngten eng gëllen Nues mat der Logementskris verdéngt hunn. An datt dofir eng zoubetonéiert Plaz no him benannt gouf, dat ass dann awer wierklech nach treffend. Passt op, datt Der net verklot gitt vun de Promoteurskollege vum Premier.
Ech zidderen schonn, Dir gesitt, ech zidderen, Här Baum. Well et kann ee sech d'Fro stellen, Wou bleift den Aktivismus vun der Regierung, dee se dobäi op den un den Dag leet, fir de Millionären, de Multiproprietären, de Promoteuren ze hëllefen an anere Krisesituatiounen? Virun de Walen hunn d'Leit kloer wësse gedoen, datt se eng Steierreform wëllen. Och hei dierften se no de Wahlen awer net mat decidéieren. Se dierfen hir Meenung soen, a wéi engem Forum wësse mer nach net ganz, mee esou wierklech gehéiert ginn se net. D'Fuerderung, datt dës Reform sollt esou séier wéi méiglech kommen, gëtt no hanne geschubst. Méi Netto vum Brutto war versprach, mee mam Auslafe vum Energiepräisdeckel riskéiert d'Kafkraaft vun de Leit awer méi kleng ze ginn. Trotz der Upassung vun der Steiertabell. Jo, d'Upassung vun der Steiertabell, dat ass jo u sech eng gutt Idee. An ech hu virdru scho gesot, datt eng gutt Idee ass, datt mer dat maachen. A mir stinn och do derhannert. Mee mir Piraten hu schonn am Dezember hei eng Motioun deposéiert gehat, wou mer u sech en Automatismus fuerderen. Net en Automatismus, datt et direkt geschitt, mee den Automatismus, datt d'Regierung obligéiert ass, e bësse wéi bei de Renten, fir wa gewësse Seuilen iwwerschratt ginn, e Gesetz ze presentéieren, wat dann an der Chamber diskutéiert gëtt a wou een dann natierlech all Upassunge ka virhuelen, déi musse sinn, mee datt à la base dovunner muss e Gesetz op de legislative Wee kommen. Och déi Motioun. huet keng Majoritéit fonnt. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, d'Klimakris trëfft eise Planéit all Joers méi staark. Mee d'Regierung relativéiert a seet, si géifen dru schaffen, fir a Richtung vun der Klimaneutralitéit ze goen. Beim Kampf géint de Klimawandel hat déi viregt Regierung versprach, si géif d'Leit matdecidéiere loossen. D'Propose vum Biergerrot vun deemools goufen awer nëmmen, Dann iwwerholl vun der Regierung, wann et hinnen an de Krom gepasst huet. Déi ganz Aarbecht vun de Leit, déi sech informéiert hunn, Pisten opgezeechent hunn, ausgeschafft hunn, jo, déi goufen am ronnen Dossier klasséiert. An dat war et. Och sot de Premier, datt dës Regierung net wëlles hätt, fir weider Biergerréit anzeféieren, respektiv dësen e legale Kader ze ginn. Et sti grouss gesellschaftlech Debatte virun der Dier. Mir hunn iwwer d'Pensioune geschwat. Wéi wëlle mer an Zukunft zesumme liewen? Wéi wëlle mer dat Liewe finanzéieren? Jo, alles dat si grouss Froen, déi och grouss Debatte bräichten. Mee amplaz grouss Debatten An eng Visioun fir genau déi Zukunft ze liwweren, kréie mer vun der Regierung eng Oplëschtung a Pläng, amplaz vun enger Approche, wéi mer d'Leit alleguerten zesumme mat an e Boot kënnen huelen, wéi mer alleguerte kënnen zesumme participativ doriwwer diskutéieren. Vue datt dës Regierung net wëll d'Leit matdecidéiere loossen, beschäftege mer eis dann haut mat deem, wat se a puncto Klimamesuren decidéiert hunn. D'Leit kréie manner Hëllefe wa se Photovoltaikanlage bauen. D'Leit kréie manner Hëllefe wa se en Elektroauto kafen. An déi meeschte Leit kréie keng Hëllef méi wa se en Elektrovëlo kafen. Méi Netto vum Brutto, ah nee dat doen ass manner Netto vum Brutto, hat ech scho bal d'Propaganda vun der Regierung gegleeft. Et gesäit een an Däitschland am Moment ganz gutt wéi eng Konsequenzen et kann hunn, wann een de Leit d'Subside sträicht. 30 Prozent manner Elektroautoen zougelooss am Mee 2024 wéi am Mee 2023 an Däitschland. Dat ass enorm. Domadder erreecht een d'Klimaziler net. Och eis Verkafs an Umeldungszuelen a Punkto E-Bikes an E-Autoe wäerten no dëser Annonce erofgoen, well d'Leit rose wäerte sinn op eng Politik, déi se net kënnen novollzéien. Bal jiddereen hei an der Chamber betount ëmmer erëm, wéi wichteg de Kampf géint de Klimawandel ass. Ech soe bal jiddweree, well et gëtt eng Partei, déi dat net gleeft. Mee bon, et kann een net ëmmer gewannen. Bal jiddweree behaapt, beweist, datt de Klimawandel bekämpft muss ginn. Mir encouragéieren d'Leit ëmzestellen, wech vu fossilen Energien hin zu Stroum. A wat maache mer? Mir maache genau dee méi deier. Den Energiepräisdeckel gëtt zum Deel auslafe gelooss. Och dat manner Netto vum Brutto. Mir gi manner Aiden, wat heescht, datt d'Leit méi mussen op den Dësch leeën. Dat heescht um Endeffekt manner Netto vum Brutto. A matschwätzen däerfen d'Leit doriwwer och net. Et ass awer iergendwéi komesch, fir eng ganz Rëtsch Mesuren ass Geld do, zum Beispill fir d'Kierperschaftssteier erofzesetzen, do ass Geld do, mee wann et drëms geet de Biergerinnen a Bierger ze hëllefe fir mat den CO2-Ausstouss ze reduzéieren, dann ass kee Geld do. Dat demotivéiert d'Leit fir matzehëllefen a veronséchert se beim nächsten Autokaf zousätzlech. Dofir hu mir Piraten eng Motioun matbruecht, fir d'Primm vun den 8.000 Euro zum Deel ze erhalen. Här President, jo, Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, et gëtt zwar gär gesot, datt een iwwert d'Geld net schwätzt. Mee ech mengen, datt dat hei méi wéi ubruecht wier, well et geet net ëm dem Premier säi Portmonni, mee ëm dem Steierzueler säin. Mir Pirate wëllen awer emol froen, wéi mer dës Mesuren, wéi zum Beispill d'Reduzéierung vun der Kierperschaftssteier, all wëlle finanzéieren. Virgëschter huet de Finanzrot matdeele gelooss, datt den Defizit, d'lescht Joer souwisou scho mol méi héich ausgefall ass, mee dëst Joer och nach vill méi héich ass wéi ursprünglech geplangt. D'lescht Joer huet déi viregt Regierung gemengt, mir kriten 2024 3,8 Prozent Wuesstem. Eng Previsioun, wou mir Pirate schonn deemools soten, datt dat komplett irrealistesch wär. Elo dann, an deene leschten Dokumenter vun der Regierung, schwätze mer vun zwee Prozent. An och dat hale weder mir nach d'Chambre de Commerce, déi jo elo net wierklech als wuesstemsfeindlech agestallt ass, fir realistesch. Den Internationale Währungsfong, dat ass esou e lénksradikale Think Tank, mengen ech, dee sou aus dem Eck vum Här Baum a vum Här Wagner, deen absolut wuesstemskritesch ass, deen ass der Meenung, Lëtzebuerg géif, wann et gutt geet, 1,2 Prozent Wuesstem kréien. An dat kléngt iergendwéi, wann ee sou kuckt, wéi d'Leit dobausse schwätzen, wéi et de Menagë geet, awer realistesch. A firwat ass déi Aschätzung vum PIB esou wichteg? Mir Piraten hunn et schonn am Abrëll beim Budget eng Kéier erkläert, Well mat engem héije Wuesstem vum PIB och méi Recetten erakommen, Dat ass eng linear Korrelatioun. D'Regierung geet also dovunner aus, wa se de PIB héich schätzt, de Wirtschaftswuesstem héich schätzt, datt se méi Geld wäert hunn, wéi se am Endeffekt huet. Se mengt also, se kéint méi ausginn, wéi d'Experten an hire Prognosen dat soen. An d'Regierung wéisst jo elo, wat se mat deem Geld wëlle maachen, vun deem se mengen, datt se et hätten. Jo, mee se hunn et net. Dat heescht, am Endeffekt gi mer Geld aus, wat mer guer net hunn. Bei de Menagen heescht dat, datt een iwwert senge Moyene lieft. Mee nach eng Kéier, d'Experten hei am Land soen eis, datt den Defizit fir dëst Joer sech wäert erhéijen. Dee vum leschte Joer, deen huet sech einfach mol mathematesch verduebelt. Do misst een och enker driwwer schwätzen, firwat mer hei zu Lëtzebuerg esou eng Fluktuatioun u sech an den Zuelen hunn. Et seet och vill doriwwer aus, wann de Finanzrot der Regierung muss soen, Mir gi guer keen Avis zu Ärem PST-PNR of, well u sech hutt Der eis eng Copie conforme vum Budget geliwwert, wou Der a Wierklechkeet Nei Zuelen hätt missen afléisse loossen. Jo, mir verstinn, Dir wëllt kohärent kommunizéieren op Bréissel, mee nichtsdestotrotz sinn et zwou verschidde Prozeduren an zwee verschidden Dokumenter. Firwat also um Märche vun dem héije Wiertschaftswuesstem festhalen? Ass et. Well hei eng Regierung vu Trickle down believers sëtzt. Eng Regierung, déi mengt, wann ee just uewen bei deene Räiche genuch op den Dësch leet, datt da fir déi Aarm ënnen genuch iwwreg bleift. Mä an deene leschte Joerzéngten ass déi Theorie méi wéi eng Kéier widderluecht ginn. Mir kéinten eis also d'Fro stellen, ob een net misst en aneren Usaz wielen, ob een net vläit misst mat senge Moyene haushalten. An dat ass esou e schéine, e schéint Wuert, well an Däitschland, Haushalt, dat ass de Budget. Déi Däitsch schwätze vun haushalten an net nëmme vun engem Budget. A vläit misste mir och heiansdo erëm léieren, wéi mer mat deenen Zuelen, déi mer hunn, an net mat deenen Zuelen, déi mer eis erbäidichten, ëmginn. Et gëtt haut de Schäin vun enger Mesure gemaach, a wéi mer dat Ganzt muer finanzéieren oder wou mer muer d'Geld hierhuelen, dat schéngt net esou wichteg, oder mir hoffen drop, datt de Wirtschaftswuesstem dat Ganzt scho wäert iergendwéi ericbéien. Alles an allem muss ee soen, et ass vill Hoffnung an deem Budget. Dat gënnen ech der Regierung. Den Här Baum op där anerer Säit huet gëschter gesot, et misst een Iech jo mol Zäit ginn, fir dat alles ëmzesetzen. Mä ech hoffen, datt Iech d'Zäit herno net fortleeft, Här Baum an all Kolleeginnen a Kolleegen aus de Majoritéitsparteien, well dat ass dat, wat der leschter Regierung anscheinend geschitt ass. Et gouf esou laang drop verwisen, datt de Koalitiounsaccord wäert ëmgesat ginn, datt herno, wéi d'Wale waren, op eemol festgestallt gouf, datt de Koalitiounsaccord net ëmgesat gouf. An du ware mer alleguerten iwwerrascht, datt zum Beispill déi laang ugekënnegt Steierreform awer net koum. Dat heescht, ech wënschen Iech wierklech an all Ärer Hoffnung, datt Iech d'Zäit herno net fortleeft. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, Alles an allem muss ee soen, dee Fuedem, dee sech duerch dee Budget zitt vum Informéieren anstatt vum Partizipéieren, dee Fuedem vum Mir entscheede vun uewen erof a mir hoffen, datt dat iergendwéi gutt ukënnt, well mir wësse jo, wat gutt fir Iech ass. Obwuel mer da gläichzäiteg dat mat Scholde fir zukünfteg Generatioune finanzéieren, wou d'Leit dann och erëm just informéiert, awer net matdecidéieren däerfen, dat läit mer schwéier um Mo. Dofir, Här President, an dat wäert elo keen heibanne wonneren, si mir Piraten net zefridde mat deem, wat de Premier gëschter hei virgestallt huet, och wann eng ganz Rei vu piratesche Fuerderungen aus deene leschte Joren, Uklang bei der neier Regierung fonnt hunn, esou gëtt hei Politik iwwer d'Käpp vun de Leit gemaach. Et gëtt Politik fir d'Promoteure gemaach, et gëtt Geld ausgi wat mer laut Experten eis net leeschte kënnen, jo net hunn. Mir Pirate wënschen eis eng Regierungspolitik, wou d'Leit kënne matdecidéieren. wou se kënne matschwätzen an hinnen net nëmmen nogelauschtert, mee se aktiv agebonne ginn. Mir wënschen eis eng Regierungspolitik, déi a Krisenzäiten eppes fir d'Biergerinnen an d'Bierger mécht an net eleng fir d'Millionären. Mir wënschen eis eng Logementspolitik, déi och fir Locatairen, fir déi, déi als éischt kafen, jo, fir d'Familljen do ass. Mir wënschen eis eng Klimapolitik, déi net nëmmen a Richtung Klimaneutralitéit geet, mee déi all Dag aktiv dru schafft, dat ze erreechen. an d'Biergerinnen an d'Bierger matschaffen a matschwätze léisst. Jo, dat, léif Kolleeginnen a Kolleegen, wär e Märchen, dat gären dierft wouer ginn. Heivunner gesi mer awer bei der CSV-DP-Regierung nach vill ze wéineg. An dat grad haut, zwëschent den Debatten zum État de la Nation, Majoritéitsparteien, mat e bëssen Hëllef, eng Erhéijung vum Seuil, fir Petitiounen duerchdrécken, ass de Beweis, datt et hei net drëm geet, nozelauschteren oder matschwätzen ze loossen, mee vun uewen erof ze decidéieren. Ganz richteg.
Mee mir Pirate wäerten en opginn a weider appelléieren, proposéieren a kontrolléieren. Dat hu mer dann och haut gemaach an domat soen ech Iech Merci fir d'Nolauschteren. Ganz gutt.